Merjen düşekde ýatyrdy. Ol bedenine oňaýly ýagdaý tapjak boldy. Zenan bir saga, bir çep gapdala öwrüldi, ýöne agyry aradan aýrylmady. Arkasy we garnyň aşak tarapy çekip-çekip agyrýardy. Aýaklarynyň damary çekýärdi, käte dem almak kynlaşýardy, ýatmak diýseň oňaýsyzdy. Ukusyzlyk ony yzygiderli gynaýardy. Her on bäş minutdan beýleki gapdala öwrülýärdi. Her gije hajathana gitmek üçin her ýarym sagatdan turmaly bolýardy. Aşhanada gaty şaňňyrdy eşidildi. Görnüşine görä tabak döwüldi. Soňra näletler eşidildi. Şeýdip Gaýly aýalynyň ähli wagtyny diýen ýaly ýalan näsaglykda geçirýändigine nägileligini bildirdi. Ol bolsa indi özi naharlanmaly. Merjen bolup geçýän zatlara üns bermezlige, gowy we ýakymly bir zady göz öňüne getirmäge synanyşdy. Ol hyýalynda tomusky seýilgähde ýöräp, gülleriň ýakymly ysyny alýardy. Aslynda, gezelenje gitmegi ol diňe arzuw edip bilýärdi. On günden bäri düşeginden turman diýen ýaly geçiripdi. Uly garny oňa doly dem almaga mümkinçilik berenokdy. Dogrymy hem entek golaýda däl. Merjen hemme zadyň şeýle bolup biljekdigi barada mundan birnäçe ýyl ozal pikirine hem getirip bilmezdi. Merjen häzir ýigrimi sekiz ýaşyndady. Ol entek mekdepde okaýarka ene-atasyny ýitirdi. Kakasy polisiýa işgäridi. Ol agyr jenaýatçyny saklamakçy bolanynda öldürilipdi. Ejesi adamsynyň biwagtky ölümine döz gelip bilmän, birnäçe aýdan ýürek keselinden aradan çykdy. Ene-atasynyň ölümi Merjen üçin agyr zarba boldy. Kakasy we ejesi Merjeni gaty gowy görýärdiler we ondan hiç zadyny aýamazdylar. Gyzjagaz çagalykdan surat çekmäge gyzyklandy. Ene-atasy onuň bu höwesini dowam etdirip, sungat mekdebine okuwa berdiler. Surat çekmek üçin zerur zatlary oňa satyn aldylar. Ene-atasyny ýitirenden soň, Merjen durmuşyň oňa taýýarlan kynçylyklaryny doly ýeňip geçmeli boldy. Mekdebiň gutardyş synaglaryndan soň, hiç kim gyza okuwa girmek üçin resminamalary nädip taýýarlamalydygyny aýtmady. Merjen ahyrsoňy ýokary okuw jaýyna

inžener hünärini özleşdirmeli boldy. Bu hünär gyzyň göwnünden turmady. Ýöne onuň edip biljek zady barmy? Merjen daşyny ýigit talyplaryň gurşap alandygyna gynanyp durmady. Elbetde, ol surat çekmek höwesini hem ünsden düşürmedi. Eýýäm okuwyň ikinji ýylynda gyz toparyň ýolbaşçysy boldy. Merjen ýigitlere çyzgylarynda kömek etdi we olar minnetdarlygyň alamaty hökmünde oňa Ýurtda ähli işinde höwes bilen kömek etdiler. Bu özara peýdaly hyzmatdaşlyga öwrüldi. Merjen instituty diňe ýokary bahalar we köp sanly peýdaly ukyplar bilen gutardy. Gyz derrew kiçi dizaýn guramasynda iş tapdy. Ol çalt kärdeşleri bilen gowy gatnaşyklary gurdy, sebäbi ol diýseň dosty. Ýumşaklyklykly we mylaýymdy. Emma şahsy durmuşynda Merjen şowsuzlyga uçrady. Ol her bir özüne göwün berýän ýigidi kakasy bilen deňeşdirýärdi. Şeýdibem hiç bir ýigidi özüne ýakyn saýmady. Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda Merjen tötänleýin Gaýly bilen duşuşdy. Baýramçylyk saçagyna gerekli zatlaryny satyn almak üçin Ol iň ýakyn supermarkete girdi. Gerek zatlarynyň hemmesini satyn alyp, agyr sumkaly gyz çykalga tarap ugrady we nädip bir ýigit bilen birdenkä çaknyşanyna düşünmedi. Harytlar bilen ýokarsyna çenli doldurylan paketleriň biri ýyrtyldy. Merjen dürli tarapa pytran we supermarkete gelýänleriň geçmeginiň öňüni bentlän harytlary ýygnap başlady. Gaýly hem oňa dargadylan zatlary ýygnamaga kömek etdi. Hemme zady ýygnap, duralga çenli zatlaryny eltmäge kömek eden Gaýly gyza özüni tanyşdyrdy. Ýigidiň uzyn boýy, owadan we akylly görünýän ýüzi bardy. Ýaşlaryň arasynda duýgudaşlyk ýüze çykdy we olar tanyşyp başladylar. Merjen we Gaýly aňsatlyk bilen ysnyşyp gitdiler. Ýigit bilimlidi we köp zady bilýärdi. Gyz şäher merkezindäki iki otagly jaýda ýaşaýardy. Alty aýdan soň ýaşlar nikalaryny hasaba aldylar. Uly toý bolmady. Dabara diňe garyndaşlaryň we dostlaryň ýakyn aýlawy bilen bellendi. Ýigidiň şäherde öz jaýy ýokdy we ol Merjen bilen toýundan soň onuň jaýyna göçüp geldi. Maşgalanyň gündelik durmuşy akyp başlady. Merjen Keýwanynyň roluny gowy görýärdi. öýde hemişe tertip we tämizlik höküm sürýärdi. Gyz söýgülisi üçin dürli tagamlary höwes bilen taýýarlady. Ol adamsynyň öýünde özüni gowy duýmagyny isleýärdi. Bir ýarym ýyllap

Ýöne onuň girdejisi has pesdi. Ol göwnüne ýarajak iş gözleýärdi, şonuň üçin bir iş ýerinde uzak duranokdy. Elmydama bir zatdan nägile bolup, köplenç işini taşlaýardy. Merjen bolsa öz işini diýseň halady. Kärdeşleri bilen hem gowy gatnaşyklar gurdy. Gaýly işlemese-de, mynasyp durmuş üçin oňa öz aýlygy ýeterlikdi. Merjen häzirki ýagdaýyndan şaldy. Ilki bilen gyz adamsyna özüniň hem çaga isleýändigini düşündirmäge synanyşdy. Ýöne çaga edinmäge azajyk wagt gerekdigini aýtdy. Olaryň Gaýlynyň sürýän gymmat awtoulagy üçin, şeýle hem ýubileý güni gaýyn enesine berlen sütükli palto üçin bank karzlary bardy. Gaýly gymmat zatlary geýinmegi, şeýle hem dürli we tagamly iýmitleri iýmegi gowy görýärdi. Umuman aýdylanda çykdaýjylar köpdi. Emma Gaýly yza çekilmedi. Ol çaga hakda yzygiderli gürleýärdi. Näme üçin ol oglunyň ýa-da gyzynyň dünýä inmegini beýle isleýärkä? Bu soragyň jogabyny Merjen adamsynyň doglan gününden soň bildi. Bu gün agşam oturyşmadan soň obadan gelen myhmanlaryň hemmesi gijä garap ýola çykmaly boldy.

aýakdan ýeke özi ulaltdy we özünden başga hiç bir aýalyň ogluna aýdanyny etdirip bilmejekdigine ynanýardy. Myhmanlaryň hemmesi ýatanda, gaýyn enesi Merjeni çynlakaý söhbetdeşlik üçin aşhana çagyrdy we çürt-kesik gelniniň ýakyn wagtda çaga dogurmaga borçludygyny mälim etdi. Ol indi ene bolmak isleýär, agtyk söýesi gelýär. Ilki bilen Merjen gaýyn enesine ýuwaşlyk bilen çagany eklemegi almak üçin ýeterlik pullarynyň ýokdugyny düşündirmäge synanyşdy. Şeýdibem, ol çaga doglandan soň, gaýynenesine özleriniň gymmat bahaly sowgatlary ýa-da onuň deňizde we şypahanalarda dynç alyş ýollanmalaryny satyn alyp bilmejekdiklerini ýaňzytmak isledi. Çaga üçin gerekli zatlar eşikler we iýmitdi. şertler arzan däl. Hiç düşündirişlere garamazdan, gaýyn enesi şol bir aýdanyny gaýtalady. Onuň ýekeözi Galyny ulaltdy. Häzirki zaman eneleri, onuň pikiriçe, bütinleý ýalta we çagalarynyň eşiklerini onuň döwründäki ýaly elde ýuwmak islemeýärler. Bu işiň nämesi kynmyş? Häzirki wagtda hatda kir ýuwýan maşynlaram bar. Näme üçin gymmat bahaly çaga iýmitini satyn almaly? Ozal aýallar çagalar üçin adaty şüle bişirýärdiler. Çagalar hem güýçli hem sagdyn bolup ulalardylar. Çagalaryň eşiklerini bolsa garyndaşlardan ýa-da dostlaryňdan hem alyp bolýar. Çagalar diýseň çalt ulalýarlar we ähli zatlaryny geýdirmäge hem ýetişmersiň. Iň soňky ýol hökmünde ulanylan arzanjy eşikleri hem satyn alyp bolýar. Indi bu meselede-de kynçylyk ýok. Üstesine, iş ýerinde Merjen göwrelilik rugsady wagtynda haýsydyr bir töleg almaga haklydyr-a. Şonuň üçin tizden-tiz çaga edinmeli, bahana gözlemeli däl. Gaýly ejesini doly goldaýardy. Olar gürlände biri-biriniň üstüni ýetirýärdi. Merjen olaryň bu meseläni birnäçe gezek ara alyp maslahatlaşandyklaryna düşündi. gyz adamsyna we gaýynenesine çaga ideg etmegiň köp pul talap edýändigini we maşgalasyndaky maddy ýagdaýyň bu meseläni çözüp bilmejekdigini aýdyp bilmedi. Merjen gaýynenesiniň özüne basyş edýändigini halamady. Ahyrynda, bu Gaýla bilen ikisiniň şahsy meselesi. Mundan başga-da, gyz çaga seretmekde adamsynyň we gaýynenesiniň özüne kömek etjekdigine ynamy ýokdy. Merjeniň tiz ara çaga dogurmalydygy baradaky gürrüňler birnäçe wagtlap dowam etdi. Gaýly günde şol bir heňňamyny tutýardy we hatda Merjen tizden-tiz çaga dogurmasa, munuň ýakymsyz netijelere getirjekdigi barada haýbat atdy. Gyz adamsyny gaty gowy görýärdi we ahyrynda oňa boýun bolmaga mejbur boldy. boldy. Iki aýdan soň göwrelilik testi položitel netijesini berdi. Bu habara Merjeniň adamsy we gaýyn enesi gaty hoşal boldular. Göwrelilik ilkibaşdan agyr geçip başlady. Gelin yzygiderli gusýardy. Merjen adaty iýip ýören zatlaryny hem iýip bilmeýärdi we ysgynsyzlykdan elmydama ýatasy gelýärdi. Şeýle-de bolsa Gaýly bu meselede gelne gaty duýgudaşlygyny görkezmedi. Ol gelniniň öý hojalygyny hemişekisi ýaly dolandyrmagyny isledi. Öňküsi ýaly Merjen oňa lezzetli naharlar bişirmelidi, eşikler hemişe ýuwulgy we ütükli bolmalydy. Gaýynenesi her hepde Merjene jaň edip, aýalyň oňat öý hojalykçy bolmalydygyny, düşekde ýatmagyň manysynyň ýokdugyny, köpüräk hereket etmelidigini ýatladýardy. Ozal aýallar göwreliligiň soňky gününe çenli ekin meýdanynda işleýärdiler. Suw we odun daşanlarynda-da olara hiç zat bolmandyr. Emma Merjen gaty hezillikde ýaşaýar we öýüň işlerinden hiç zat etmek islemeýär. Gaýyn enesi myhmançylyga gelende, gelnini gyssap saçak düşemäge, soň bolsa gapdalynda oturmaga mejbur etdi. Şu wagt Merjeniň islendik iýmitiň ysyny ýigrenýändigi ony düýbünden gyzyklandyrmaýardy. Gaýynene ogluna göwreli mahaly özüniň örän çakgan oglandygyny we beýle dynç almaga özüne ýol bermändigini aýtdy. Ol Merjeniň öýde hiç zat etmezlik üçin özüne toksikoz diýen bir zady oýlap tapandygyna ynanýardy. we her gepinde gelnini yzygiderli tankytlaýardy. Göwreliligiň üç aýyndan soň gelniň ýagdaýy birneme gowulaşaýmaly ýalydy. Bu wagtda toksikoz köplenç azalýar, ýöne bu-da gelne gaty az rahatlyk berdi. Ahyrsoňy ol günde üç-düş we öýi arassalamak işlerinden Iň bolmanda bir zat etjek boldy. Şeýle-de bolsa, gelin adamsyndan diňe sowuklyk we kemsitmeler aldy. Indi ol hakykatdanam çaga isleýändigini ýatdan çykartdy we özara dostlarynyň we garyndaşlarynyň arasynda aýaly barada tankytly sözleri aýtmakdan çekinmedi. Näme üçindir Merjeni düýbünden kemsidip başlady. Şeýdip hem, onuň hojalykda hiç zat etmezlik üçin göwreliligini bahana edýändigini ýaňzydýardy. Gelin muňa gaty gynandy. Emma onuň tarapyny tutup, bu zatlardan gorap biljek ýakyn adamy ýokdy. Düwünçegiň ilkinji barlygyndan soň Gaýly hemişelik gelninden nägile bolmaly boldy. Lukman sensory gelniň garnyna süýşürdi-de, uzak wagtlap geň galyp ekrana çiňňerildi. Soň şepagat uýasyna, Seret, ähli Iş tejribämde beýle zady görmändim, diýdi. Merjen elhenç bir habara garaşyp, dili tutuldy. Gutlaýarys, siz üçem çagaly bolmalysyňyz, diýip, lukman ýylgyryp aýtdy. Bu habara Merjen diýseň haýran galdy. Üç çaga, geljekde näçeräk pul ýaşamak gerek bolarka. Ol çagalary ýeke özi idedip bilmez. Oňa hökmän kömekçi gerek bolar. Göwrelilik hem aňsat geçmez. Onsoňam, köplenç ýagdaýda üçem çagalar wagtyndan öň dogulýar. Şonuň üçin ýakyn ýyllaryň gaty kyn boljakdygyna taýyn bolmaly. Lukman bu barada Merjene düşündirdi. Henizem aljyraňly ýagdaýda gelin adamsyna barlagyň netijesi barada gürrüň berdi. Wah, onuň bolşy melodramalarda görkezilişinden düýpgöter tapawutlydy. Kinolarda bagtly kaka aýalynyň garnyny mähir bilen gujaklaýar we çagalaryny bile idetjekdiklerine wada berýär. Gaýly bolsa gaharly, Normalny aýallar ýaly ýekeje çaga dogrup bilmersiň sen! diýdi. Bize üç çaga nämä gerek? Belki diňe birini galdyrarys. Bu seniň günäň. Näme diýseňem sen hemişe diňe dert getirýäň. Ähli garyndaşlar we dostlar bir gezekde diňe bir çagasy bolsa, sen bolsa birbada üç çagany dogurmakçy bolýaň. Nämede bolsa bir çözgüt etmeli. Elbetde, azara galasyň gelse özüň bilýäň. Ýöne bir ýoly bilen iki çagadan dynmaly. Umuman sen göwreli bolmazdan ozal Bir bada üç çaga gerekmi? diýip hiý menden soradyňmy? Baryna sen günäkär. Aýdanyma isleýşiň ýaly düşün. Ýöne bir zatlar edip bu meseläni özüň çöz. Merjen adamsynyň sözlerinden gorkdy. Diňe indi özüniň nähili haýwan bilen ýaşaýandygyna düşündi. Şeýle aýylganç zatlar aýtmaga nädip dili aýlanýar? Özä çaganyň dünýä inmegini isledi. Indi bolsa hiç Zat üçin jogapkärçilik çekmek islemeýär. Çagalar heniz dünýä inmedi. Doglandan soň olara alada we üns gerek bolar. Gaýly şonda näme diýer? Merjen ýanýoldaşynyň beýle erbet we ýüreksizdigini bilmeýärdi. Bu barada pikir etmek hem gorkunç. Aýalyny söýýän erkek beýle sözleri aýdyp bilmez. Gelne gaýynenesindenem goldaw ýokdy. Ol üçem çagalar hakda bilip, Merjeniň hemme zady özüniň çözmelidigini aýtdy. Gaýynenäniň özüne ýeterlik aladalary bar. Merjen bilen Gaýly özleri ene-ata bolmak islediler we geljekde diňe özlerine bil baglamaly bolarlar. Gartaşan ýarawsyz aýal täze doguljak agtyklaryny Ideg etmek üçin özüni bagyşlap bilmez. Mahym daýza özüniň agtyk edinmek isländigini ýadyna salmady. Merjene kömek etjek adam ýokdy. Şeýle kyn ýagdaýda ony goldamaly adamlar ondan ýüz öwürdiler. Hakykatdanam, gelin gaýynenesinden kömek garaşmandy. Emma Gaýlynyň özüni alyp barşy Merjen üçin ýakymsyz habar boldy. Merjen ene-atasynyň ony ir terk edendiklerine gynandy. Elbetde, olar bolan bolsa, onuň göwnüne hiç kim degip bilmezdi we olar gyzyna hemme zatda kömek ederdiler. Merjen üçin bu ýagdaý ruhy we fiziki taýdan agyr düşdi. Joralarynyň çaklamalary hakykata ters geldi. Garaşylýan üç aýdan soň Ene özüni gowy duýup başlamady. Ilki bilen böwrekler agyryp başlady, soňam aşgazan iýmit siňdirmekden ýüz öwürdi. Eýsem üçem çagany garnyňda götermek aňsatmy? Merjeniň çagalar üçin ýygnap goýan serişdeleri ýom-ýok boldy. Göwreli aýaly zerur barlaglar we bejergiler üçin pul tölemeli bolanda, Gaýly gaharly, Pullary ýele sowurdyň-la! diýdi. Gaýyn ene hem oglundan galmady. Ozallar aýallaryň hiç hili barlagdan geçmezden ekin meýdanynda dogup bilendiklerini we ýagdaýlarynyň gowy bolandyklary barada ol gürrüň berýärdi. Mahym daýzanyň doglan gününiň öň ýanynda ýakymsyz Şeýle bir waka bolup geçdi. Merjen göwreli aýallar üçin ýörite köýnek we bil bandažy üçin pul harçlady. Mundan soň öýde nämeler başlandy? Gaýlynyň we onuň ejesiniň pikirine görä şeýle samsyk çykdaýjylar sebäpli gaýyn ene täze kir ýuwýan maşynsyz galdy. Gaýly dürli göwne degiji sözleri bilen Merjeni kemsitdi. Kir ýuwýan maşyn görnüşinde wada berlen sowgat bolmasa, Indi ol ejesine nähili görüner? Oňa hemme zady nädip düşündirer? Umuman aýdanyňda, Gaýly äsgermezlik bilen dowam etdi, Sen indi doňuz ýaly semiz we ýigrenji bolduň. Hatda seni görmek hem islemeýärin. Tanyş göwreli aýallarymyň hemmesi ýylgyryp ýaşaýarlar, sen ýaly aglamjyrym. ýalňyşmaýarlar, ýalandan zeýrenmeýärler. Saňa sered-ä, seniň bilen bir düşekde ýatmak hem gorkunç. Sen ejeme-de hormat goýmaýarsyň. Merjen näme üçin gaýynenesiniň göwnünden turmaýandygyny anyklamaga synanyşmady. Belki-de, özüne zerur zatlary satyn alyp, oňa kir ýuwýan maşyn satyn alyp biler ýaly gaýla pul bermedigi üçindir? Merjen adamsyna garşy çykmakdan gorkýardy. Şu pursatda ol gaty gaharlydy we göwreli aýalyny urup bilerli görünýärdi. Gelin bu ýagdaýy bolşy ýaly kabul etmek kararyna geldi. Näme-de bolsa, häzirki wagtda iň möhüm zat hiç hili kynçylyk ýüze çykmazdan çagalary azyndan ýedi aýlap götermek. Munuň üçin bolsa diňe parahatçylyk we asudalyk zerurdy. Gaýly aýalyna öý işleri hakda yzygiderli ýatladýardy. Merjen belindäki agyrylar gowşatmak üçin ýatan zadyna erkek derrew muny gördi we aýalyndan oňa börek taýýarlamagyny ýa-da palaw bişirmegini isledi. Gaýly lukmançylyk meselelerine düşünmegem islemedi. Merjen her gezek ondan kömek soranynda adamsy derrew dostlarynyň göwreli aýalyna çagalaryny ýada salýardy. Gaýly Merjeniň göwreliliginiň ýürege düşendigini we ozal ony çaga dogurmaga yrandygyna gynandy. Indi giç, öň pikir eden bolmalydyň, diýip, Merjen uludan demini aldy-da, oturgyçda oturdy we çorba üçin kartoşkany ýuwaş-ýuwaşdan artyp başlady. Nahar hökmän bişäýmeli. Ýogsam, dawa-jenjelden dynyp bolmaz. Gün geçdigiçe Gaýly işindäki giçki ýygnaklary bahanalap, köplenç öýe giç gelip başlardy. Käwagt bolsa iş saparyna iberilendigini aýdyp, birnäçe günläp hem gidýärdi. Merjen sada däldi. Ol bularyň hemmesiniň nämäni aňladýandygyna gaty gowy düşünýärdi. Emma göwreli kyn ýaşynyň geçýändigi sebäpli, ol hiç zat hakda pikir etmek islemedi. Zenan şu wagtda iň möhüm zadyň çagalaryň saglygydygyna düşünýärdi we gereksiz aladalara zerurlyk ýok diýip hasaplaýardy. Gaýly bolsa şol wagt işde däl-de, oýnaşy Aýlaryň ýanyndady. Aýlaryň gaty özüne çekiji uzyn goňur saçlary we uly goňur gözleri bardy. Erkekler gyzyň ajaýyp keşbini görenlerinde, hökmän oňa seretmäge çalyşardylar. Dogry, aýlary duşmaga yrmak üçin Gaýly gymmat bahaly sowgatlary satyn almaly boldy. Ýöne ol muňa mynasypdy. Erkek gyzyň ugrunda däli bolup derrew oňa aşyk boldy. Aýlar ýakynda Gaýlynyň işleýän edarasynda iş tapdy we agşamlyk naharynda oňa ýoldaş boldy. Soň bolsa dynç almak üçin derýa boýuna gitmäge razy boldy. Şeýdip, tupanly romantika başlandy. Gaýylara elmydama islän zady berilmelidi. Gaýyly muňa şübhesiz boýun boldy we söýgülisiniň zoran zatlarynyň hemmesini satyn aldy. Gyz ýaşam bolsa, erkekleriň psihologiýasyny öwrenendigini bellemelidiris. Şonuň üçinem, Ol Gaýyldan özüne berip biljek zatlaryndan has köp zat talap etmedi. Şeýdibem wagtyň geçmegi bilen aýylygyň hemmesiniň diýen ýaly gyza gidip başlandygyny Gaýyl duýmanam galdy. Gyzyň esasy maksady arzuwlaryna öwrülen paýtagtdaky jaýdy. Owadan görnüşi oňa Gaýlynyň emlägini almaga kömek eder. Soň bolsa ol dört tarapa gidip biler. Emma birnäçe aýdan soň kwartiranyň Gaýla däl-de, aýalyna degişlidigi ýüze çykdy. Aýlar birbada Gaýyldan gitmek isledi. Ýöne bu barada gowuja oýlanandan soň pikirini üýtgetdi. Gaýlynyň aýtmaklaryna görä, Merjen gaty samsykdy. Bu bolsa ony emläginden aňsatlyk bilen terk edip boljakdygyny aňladýardy. Bu durmuşda diňe güýçlüler we akyllylar hökümini ýöredýändir. Galyberse-de, Aýlar özüni şeýle hasaplaýardy, Täze meýilnama Merjen göwreli bolanyndan soň gysga wagtyň içinde döredi. Gaýlynyň aýalynyň ýagdaýy erbetdi, ol üçem çaga garaşýardy. Bu aşyklar üçin peýdalydy. Merjen bu ýagdaýda olara garşy durup bilmez. Gelniň üç sany kiçijik çagasy bilen öýsüz galjagy Aýlary alada goýmady. Bu dünýäde ony özünden başga hiç kim gyzyklandyranokdy. Gaýly-da aýaly we çagalary hakda aladalanyp durmady. Gaýly oýnaşyna kireýine alyp beren bir otagly kwartirasynyň bosagasyndan ätlänine bir ýarym sagat geçdi. Ol gyzy gujaklap, ýüpek düşek bilen örtülen krowatda ýatda ýatdy we gymmat çilim çekdi. Aýalyň nähili? diýip, Aýlar ysgynsyz ses bilen sorady. Hemme zat hemişeki ýaly, diýip, Gaýly gaharly jogap berdi. Häzir ol söýgülisiniň gujagynda ýatan ýerinde ýaraman ejir çekýän Merjen hakda pikir etdi. gitmek islemedi. Bu gün meniň bilen galmagyňy isleýärin, diýip Aýlar Aýlynyň gözüne seredip duýgurlyk bilen aýtdy. Ol bu hereketiniň erkeklere nähili täsir edýänini bilýärdi. Gyzyň öz maksady bardy. Ol mundan yza çekilmek islemedi. Hawa, muny men hem isleýärin. Sen gaty owadan, seniň ajaýyp keşbiň bar. Meniň sygrym bolsa eýýäm on iki kilogram. Hatda ondanam köpräk semredi. Indi ol ýerinden galmakam islemeýär. Düýbünden ýaltasy çykdy. Onda gal, bu ikimiz üçin hem gaty gowy bolardy. Aýnur gatydan demini aldy-da, ýüpek ýorgan örtügini döşi bilen itekläp goýberdi. Gaýly saklanyp bilmän, söýgülisini ogşamaga başlady we garaňkylykda gyzyň gözleriniň ýyrtyjy seredişine ýaşap görmedi. Hemme zat gyzyň meýilleşdiren ssenariýasyna görä gidip barýardy. Merjen indi näme zady köpräk isleýändigini bilmeýärdi. Ýürek bulanmasynyň bes etmeginimi, biliniň agyrsynyň dynmagynymy ýa-da hajathana gitmezden azyndan üç sagat uklap bilmeginimi? Emma ol bu hakda diňe arzuw edip biljekdi. Gaýly ýene gijäni öýde geçirmedi. Merjen onuň nirededigini bilmeýärdi. Indi ol oňa jaň etmek hem islemedi. Sebäbi häzirki wagtda onuň ýeke däldigine düşünýärdi. Gelin aladalanmazlyga we özüni köşeşdirmäge synanyşdy. Ahyrsoňy göwresindäki çagalar-da rahatlyga mätäçdi. Alada etmegiň manysy ýok. Hemme zat hökmän düzeler.

Ikaýdan gowrak hem wagt galdy ahyryn. Ýaş zenan alada bilen bedeni diňläp başlady. Garny wagtal-wagtal gaty agyryly sanjyp gidýärdi we Merjen çagalaryny ýitirmejek bolsa hereket etmegiň wagtynyň gelendigine düşündi. Merjen, bu elhenç pursatda ýanymda ýakynlarym bolan bolsa nähili gowy bolardy diýip pikir etdi. Emma onuň bil baglap biljek adamy ýokdy. Ol telefony alyp, tiz kömege çagyryş berdi. Agyra çydap bilmän, uly kynçylyk bilen ýaş aýal lukmanyň öýe girmegi üçin gapa geldi. Çagalaryma näme bolýar? Olar diri galarmy? Lukman alada bilen seredip, zerur zatlary ýygnamaklygy buýurdy. Ony çaga dogrulýan hassahana äkiderler. Ýanýoldaşyňyz nirede? Sumkalary kim göterer? Şeýle agyr zatlary göterip bilmersiňiz? diýip, lukman nägilelik bilen sorady. Merjen adamsynyň häzir oýnaşynyň ýanyndadygyny aýtmakdan utandy we ýüzüni aşak sallap, onuň gijeki nobatçylykly işleýändigini aýdyp ýalan sözledi. Bagtyna, lukman ondan başga zat soramady. Emma şol günki duýan uýat duýgusyny ol ömrüniň ahyryna çenli unudyp bilmedi. Göwreli aýallaryň bölüminde Merjene hiç zat hakda alada etmezligi tabşyryldy. Ultraset barlagynyň netijelerine görä, çagalar bilen hemme zat gowudy. Uklap ýatyrka, ýaş aýal elindäki telefony gysdy. Öýden çykyp barýarka, ol Gaýla hassahana äkidilendigini kagyza ýazyp, çaý stolunda bellik galdyrypdy. Irden Gaýla aýlaryň düşeginde oýandy. we eşiklerini çalşyrmaklyk üçin işden öň öýüne gitmegi ýüregine düwdi. Ol çakganlyk bilen söýgülisini ogşady-da, kwartiradan çykdy. Öýe gelip, Gaýly Merjeniň adyny tutup çagyrdy. Ýöne jogap eşitmedi. Ol aşhana we otaglara seretdi. Emma aýaly hiç ýerde tapylmady. Muňa Gaýly. ýaşdy diýseň begendi. Ullakan garny gyzyl çyzyklar bilen örtülen bu tygryň hiç kime gerek däldigine garamazdan, ol bir ýerlere gidipdir. Soňra Gaýly howlukmaçlyk bilen ýazylan Merjeniň goýup giden belligini gördi we Bul-a diýseň gowy bolupdyr diýip pikir etdi. Kalbynyň çuňlugynda Gaýly çagalarynyň dünýä inmezligini arzuw edýärdi. Şeýle bolaýsa, soň ol aýalyna aliment tölemeli bolmaz. Bu akmak heleý beýleki adaty aýallar ýaly bir çaga göwreli bolan bolsa, belkem häzir hemme zat diňe gowulyga çözülerdi. Gaýyly aýalyna jaň etmedi, oňa we çagalaryna näme bolandygyny soramady. Belki, indi durmuşynda bolsa ajaýyp bir döwrüň başlanmagy we dört beladanam birbada gutulyp bilmegi gaty ähtimal. Gaýly eşiklerini çalşyp, kofe içen käsesini ýuwmanam işe gitdi. Merjen adamsyndan iň bolmanda käbir habarlara, jaňlara ýa-da SMS-e biderek garaşdy. Göwrelileriň patologiýa bölümine kabul edileli bäri birnäçe gün geçdi. Emma Gaýyl jaňam etmedi, sms hem ýazmady. Merjen hatda adamsyna bir zatlar bolandyr öýdüp alada edip başlady. Emma ol hem ýanýoldaşyna jaň etmekden ýüz öwürdi. Bölümde ol özüni gaty rahat duýdy. Bu ýerde hiç kim oňa dawa döretmedi ýa-da kemsidiş sözler aýtmady. Merjene ultraset barlagy geçirildi we çagalarynyň ýüreginiň uruşyny diňlemäge rugsat berildi.

Merjeniň saglygy bilen gyzyklanmady. Merjeniň saglyk ýagdaýy lukmanlary gaty gorkuzdy. Ol eýýäm otuz bir ýaşyndady. DNA-nyň barlag netijeleri gowy däldi. Böwrekleri gowy işlemeýärdi. Lukmanlar Merjene dogrumdan ozalky galan wagtyny hassahanada geçirmegi maslahat berdiler. Gaýlynyň haçanam bolsa bolşunyň nädogrudygyna düşünjegine gelin ynanýardy. ýüreginiň çuňlugynda gatnaşyklarynyň gowulaşmagyny we çagalaryny görende adamsynyň ýumşamagyny arzuw edýärdi. Şeýle-de bolsa, Gaýly henizem aýalyna hatda jaňam etmedi. Keselhana kabul edileli bäri on gün geçdi. Duýdansyz gelen telefon jaňyny eşidip, gelin nätanyş bir nomeri gördi. Hawa? Merjen sesinde tolgunmak bilen sorady. Ol Gaýlynyň onuň yzyndan gelip, ony küýseýändigini aýtmagyna şeýle bir garaşýardy. Agşamyňyz haýyrly! diýip bir erkek adamyň sesi eşidildi. Siz Merjen Artykowamy? Hawa, bu men, diýende, Gaýla bir zat bolandyr öýdüp, Gelin titrän ses bilen jogap berdi, Megerem oňa bu barada habar bermek üçin jaň edýändirler. Bu ýedinji gatdaky goňşyňyz, sizde bir uýat diýen zat barmy özi? Jaýyňyzda dört sagat bäri aýdym-saz ýaňlanýar. Onuň sesini peseldiň, meniň çagalarym ir ýatýarlar. Umuman aýdanyňda, siziň sesleriňiz we gykylyklaryňyz bizi eýýäm ýadatdy. Bu wejeralyk bes edilmese, men polisiýa jaň ederin. Diýdi-de, ol adam telefony goýdy. Merjen geň galmak bilen telefonyna seretdi. Aýaly hassahanada-ka, gaýly wagtyny şeýle geçirýän eken. Goňşularyň göwnünden turmak üçin aýdym-saz saýlamak bilen meşgullanyp, onuň elbetde, aýalyna jaň etmäge eli degýän däldir. Merjen gaty gaharlandy we diňe çagalar baradaky pikirler ony birneme köşeşdirip bildi.

Şol bir wagtyň özünde Gaýly ikirjiňlenmän Aýlary Merjeniň öýüne getirdi we onuň bilen bar zady unutdy. Bu adam, elbetde, aýalynyň ýakyn wagtda oýnaşy hakda biljekdigine düşünýärdi. Ýöne bu semiz sygyr oňa näme edip bilsin? Hiç zat. Şonuň üçin goý ol hassahanada dynç alsyn. we biderek igençleri bilen onuň ýüregine düşmesin. Aýlaryň bolsa bu meselede düýbünden başga pikiri bardy. Kwartiranyň onuň elinden sypyp gidip biljekdigini gyz gowy bilýärdi, sebäbi bu jaý Gaýla degişli däldi. Bu emelsiziň özi hiç zada ukyply däl. Diýmek, ony zerur hereketlere itermeli boljak. Wah, Gaýly! söýgülisi bilen düşekde ýatan aýylar dillendi. Sen gowy adam, ýöne gaty gepe düşmez. Gaýly öýkeli, Näme üçin? diýip sorady. Näme üçin, näme üçin? Sebäbi Merjen ýakyn wagtda seniň üç dogmaňy dünýä inderer we sen oňa bir topar aliment tölegini tölemeli bolarsyň. Şol bir wagtyň özünde-de ol seni jaýdan kowar. Şondan soň hiç bir gyz seniň bilen bulaşmak islemez. Gaýly Aýlaryň gönüden-göni patladyp aýdan gepine haýran galdy. Ýöne içinden onuň aýdanlary bilen ylalaşman bilmedi. Hakykatdanam, ol çagalaryna on sekiz ýyllap aliment tölär. Ol oýnaşyndan näme etmelidigini sorady. Seniň hakdan belli bir meýilnamaň barmy? Eger şeýle bolsa gürle-dä? Aýlar birneme dymdy. Adamlar oňa buýruk äheňinde gürläninde ol çydap bilmeýärdi. Buýruk bermek onuň artykmaçlygydy. Şonuň üçin Gaýlynyň özüne gelip, oňa sesini gataltmaly däldigine düşünmegi üçin birneme wagt gerek boldy. Aýlar gürrüňe başlady. Ilki bilen aýtsam-a, Sen bu iki otagly jaýyň eýesi bolup bilersiň. Üstesine-de asla aliment tölemeli hem bolmarsyň. Gaýly, hany düşnükliräk aýtsana? diýdi. Merjeniň üçem çaga dogjagyny bilemsoň bu hakda köp pikir etdim. Bu ýagdaýda näme edip bilerin? Çagalar meniňki, şonuň üçin türmede mekdepde oturmazlyk üçin çagalar eklenç puluny tölemeli bolaryn. Jaý hakda aýtsak, ol aýalyma miras galan. Bu ýerde-de meniň üçin hiç zat ýok. Sen gaty sada, diýip Aýlar barmagyny Gaýlynyň dodaklarynyň üstünden ýöretdi. Onuň bu hereketinden Gaýlynyň bedeninden ýakymly tolkun ýörän ýaly boldy. Seniň aýalyň özi saňa bu jaýy sowgat berip biler. Elbetde Merjen diýseň samsyk. Ýöne bu onuň sowgat hatyny ýazyp gol çekmegi üçin ýeterlik däl. Ony entek görübereris, diýip, Aýlar ýylgyrdy. Eger-de aliment hakda gürlesek, ol-a hasam ýönekeý zat. Çagalar dogulmasa, hiç hili pul tölegi hem bolmaz. Hany aýt, sen çagalaryň dünýä inmezligini isleýärmiň? Erkek gaharly, Sen henizem soraýarsyňmy? diýdi. Elbetde, elbetde isleýärin. Emma men näme edip bilerin? Belki saňa men kömek ederin, diýip, aýlar syrly aýtdy. Ýöne men muny näme üçin etmeli? Meniň bu ýerde peýdam näme? Gaýly oýnaşyna onuň näme hakda gürleýändigini eýýäm düşündi. Ýöne onuň hemme zady özüniň aýtmagyny isledi. Mysal üçin, sen maňa iki otagly jaýy wada berip bilersiň. Men bolsa seni üç çaga tölejek goldaw töleginden azat ederdim. Özüň pikir edip gör. Merjen üç çagany bu ýere getiräýse, durmuşyň nämä öwrüler? Baky gykylyklar, hapa arlyklar. çaga keselleri, gündäki dürli garyn, diş agyrylar we şoňa meňzeş, soňra meni diňlemändigiňe we öz wagtynda dördüsindenem halas bolmanyňa gaty gynanarsyň. Ýa-da ýaş nesli terbiýeleýän we ysly arlyklary çalyşýan göreldeli kaka bolasyň gelýärmi? Gaýly muny islemeýärdi, iň bolmanda ýakyn ýyllarda. Eger-de gyz oňa çagalardan dynmaga kömek etse, we aýalyny sowgat hatyny ýazmaga mejbur etse, Aýlara iki otagly jaýy berjekdigini we onda bileje ýaşajakdyklaryny aýtdy. Aýlar Gaýlynyň garşylygyna garamazdan derrew düşeginden çykyp, kimdir birine jaň etmek üçin aşhana gitdi. Gaýly bolsa, rahat düşekde ýatmagyny dowam etdirdi. Şol bir wagtyň özünde, Aýlar wagt ýitirmedi. Merjeniň hemişelik ýarawsyz bolup ýatmajagyna ol gowy düşünýärdi. Jaýy elden gidirmezlik üçin howlukmaly we hemme zady çaltrak etmeli. Bu Çary aga notarius, Aýlar myhmana şübheli garaýan Gaýla arkaýyn aýtdy. Jaýyň resminamalarynyň nirededigini bilýänsiň, olary derrew getir. Hawa, häzir getirerin. Bu Çary aga bu ýerde näme edýär? diýip, Gaýly ýuwaşlyk bilen Aýlardan sorady. Ähli edilmeli işler ýerine ýetirilenden soň, ýigit resmi taýdan iki otagly giň jaýyň eýesi boldy oturyberdi. Notarius Gaýla nirelere barmalydygyny we näme etmelidigini jikme-jik öwret. Gaýly bagtyna ynanyp bilmedi. Häzir onuň şäher merkezinde öz jaýy bardy. Elbet, Elbetde, ejesine bu hoş habary ýetirmeli, aýylara hem minnetdarlyk bildirmeli. Şu wagt Merjen öz öýünde nämeleriň bolup geçýändigini iň gorkuly düýşünde hem göz öňüne getirip bilmezdi. Barlag netijeleri ýene erbet çykdy we lukmanlar maslahat geçirmek kararyna geldiler. Hünärmenler göwreliligi dowam etmelimi? Ýa-da iň bolmanda merjeni halas etmek mümkinçiligi bar bolsa, keýser operasiýasyny ýerine ýetirmelimi? diýen soragy goýdular. Emma ýaş aýal çagalaryny halas etmek isledi. Merjen göwrelilik döwründe lukmanlaryň ähli görkezmelerini takyk ýerine ýetirse, hemme zadyň gowy boljakdygyna ynanýardy. Ol özüni aladalanmakdan saklady. gowy we ýakymly bir zady göz öňüne getirip ýaşady. Tomus günleri güller bilen bezelen ýaşyl seýilgähde çagalary bilen nädip gezjekdigini arzuw etdi. Soňra çagalar ýyly suwda ýüzer ýaly deňze çykarlar we güýzde sary reňkli ýapraklary ýygnarlar. Gyşda Gar babanyň heýkelini ýasap gezerler.

Göwrelilik entek uzak möhletli bolmansoň, aýylar ýeňişe sabyrsyzlyk bilen garaşýardy. Şadyýan ýaş şepagat uýasy palatanyň gapysyny açdy-da, Merjen, seni görmäge geldiler, çyk! diýdi. Ýaş aýal gaty geň galdy. Şeýle ir wagtda kim onuň ýanyna geldikä? Gelin kynçylyk bilen düşeginden turdy-da, ýuwaş-ýuwaşdan koridora çykdy. Hereket etmek aňsat däldi. Emma aýal hakykatdanam bu syrly myhmanyň kimdigini bilmek isledi. Merjen kalbynyň çuňlugynda geleniň gaýyldygyny görmäge umyt baglady. Belki, ol aklyna aýlanandyr we ötünç sorama kararyna gelendir. Ýok, oňa uzyn goňur saçly garaýyşly we ýyrtyjy garaýyşly, üýtgeş, göze düşümli geýinen gyz garaşýardy. Merjen bu nätanyş gyzdan gowy zada garaşmaly däldigini duýdy. Şeýle-de bolsa, palata gaýdyp barmak gelşiksiz bolar. Iň bolmanda nämäniň nämedigini anyklamalydy. Men sizi diňleýärin. Merjen özüni saklamaga we arkaýyn gürlemäge synanyşdy. Belki, bu ýönekeý bir gyzdyr we oňa erbet zat islemeýändir. Ol bolsa eýýäm her dürli zatlary oýlap tapdy. Salam! Aýlar ýylgyryp, ikirjiňlenmän Merjene seretdi. Ol Gaýlynyň aýalyny düýbünden başgaça göz öňüne getirýärdi. Ol haýsydyr bir dawa ýüze çykan halatynda bir guşlukda gizlenjek we nalaje deýin birini görjekdi. Hakykatda bolsa, ol özüne ynamly we görmegeý aýaly gördi. Ýöne onuň ýarawsyzdygy we gaty ýadawdygy görnüp durdy. Meni seniň ýanyňa gaýyl iberdi! diýip, aýlar gaharly ýylgyrdy. Ol saňa we çagalaryňa mätäç däldigini aýtmagymy sorady. Oňa bil baglap hem oturma. Nebereleriň bilen özüň çözüş! Olar dogulmasa-ha, Gaýla muňa has gaty begener. Bular bolsa seniň üçin ýadygärlik hökmünde menden. Aýlar suratlary Merjeniň eline berdi. Suratlarda ýalaňaç aşyklar gujaklaşyp ýatyrdylar. Göwreli aýal bokurdagy gurap galany üçin hiç zat jogap berip bilmedi. diňe dogulmadyk bäbeklerine aç-açan haýbat atýan samsyk gyza seretdi. Soňra yzyna öwrülip palata tarap ugrady. Onuň Gaýlynyň oýnaşy bilen gürleşjek zady ýokdy. Ol eýýäm görjek zatlaryny ýeterlik gördi we eşitdi. Eger kakasyna gerek bolmasalar we ol olardan dynmaga taýyn bolsa, belki çagalarynyň dünýä inmezligi has gowudyr? Merjeniň dem almagy kynlaşdy. Edil bir zat onuň bokurdagyny gysyp, doly dem almagyna ýol bermeýän ýalydy. Ýaş aýal otagyna girip, ejizläp düşegine özüni taşlady. Gaýly näme üçin oňa beýle ýowuz daraýarka? Näme üçin ol heniz dogulmadyk bäbeklerini beýle ýigrenýär? Diňe olaryň üçemdikleri sebäplimi? Emma munuň beýle bolanyna hakykatdanam onuň özi günäkär dälmi näme? Birden onuň garny güýçli sanjyp gitdi. Soň agyry birneme gowşady. Ýöne bir minutdan soň ýagdaý ýene gaýtalandy. Merjen dogrumyň başlanmagyndan gorkýardy. Sanjynyň güýji minut saýyn ösýärdi. Göwreli aýal indi turup şepagat uýasyny çagyrdy. Munuň üçin gapa tarap ýöremäge synanyşdy. Emma gaty agyry sebäpli Merjen turubam bilmedi. Bu samsyk gyzyň sözleri kellesinde ýaňlandy. Çagalar dünýä inmese, Gaýly muňa diňe begener. Ýok, ol adamsynyň hakykatdanam şeýle pikir edýändigine ynananokdy. Belki-de, bu hakykatdyr. Merjeniň üçümlere garaşýandygyny bilip, gatnaşyklarynyň nähili üýtgändigini ýada saldy. Hemme zat indi oňa düşnükli boldy. Gaýly aslynda çagalarynyň dünýä inmegini islemändi we olaryň Merjeniň göwresinden düşmegi üçin bilkastlaýyn azar berip gelýän ekeni. Iň soňky sanjy ony göni manyda iki büküp taşlady. Çagalarynyň şu gün dünýä inmegi hakykatdanam mümkinmi? Olar henizem kiçijik, ýatgyda ýene iki aý geçirmeli wagty bar ahyryn. Şepagat uýasy Merjeniň nalyşlaryny eşitdi. Kimdir biri ylgap gelip, kimdir biri lukmana jaň etdi, kimdir biri göwreli aýaly köşeşdirjek bolýardy. Merjen bolsa indi hiç zady eşidenokdy we hiç zada düşünenok. Diňe her täze sanjy bilen güýçlenýän ýiti agyryny duýdy. Birden ýaş aýal ondan bir zat dökülendigini duýdy. Gulagyna gyýkylyklar eşidilýärdi. Hassanyň suwlary gitdi, derrew ony dogruş otagyna eltiň! Aýlar henizem koridordady. Merjeniň ýüzüniň üýtgemeginden ol aýdanlarynyň oňa gaty täsir edendigine düşündi. Hemme zat onuň meýilleşdirişi ýaly bolar. Tiz wagtdan Aýlar şäher merkezindäki ikotogly owadan jaýyň eýesi bolar. Şonda Gaýyldan hem bir emel bilen gutulyp bolar. Bölümde dogrum otagyny taýýarlamagyň gyssagly zerurlygy hakdaky gykylyklar we gaýda gaýmalaşyk başlananda, Aýlar kanagatlanma bilen ýylgyrdy. çykdy. Hemme zat mümkin boldugyça gowy gidýärdi. Şu gün Gaýly on sekiz ýyllap aýalyny aliment tölemek zerurlygyndan dynar. Bu nalajedeýin erkek şeýle meseläni çözmäge kömek edendigi üçin oňa minnetdar bolmaly. Belki Gaýlyny begendirmek üçin öýe gaýtmagyň wagty gelendir? Hemme zat olaryň peýdasyna barýar. Aýlar Gaýly Leýla diňe Merjen bilen bolan söhbetdeşligi däl, eýsem ondan soňky wakalar barada hem buýsanç bilen gürrüň berdi. Meniň pikirimçe, şu günüň ahyryna çenli hemme zat çözüler, diýip, gyz ajy ýylgyrdy we konýak içdi. Ajaýyp! diýip, Gaýyl şatlyk bilen jogap berdi. Şeýle bolaýbilsedi, belki, diýip, Aýlar ýuwaşlyk bilen aýtdy. Meniň mynasyp sylagym hakda oýlanmagyň wagty gelendir. Sen indi hiç zat hakda alada etme. Çagalarymyň diri däldigine doly göz ýetirenimden soň, seniň aýdyşyň ýaly bolar, diýip, söýgülisi ony ynandyrdy. Gel, meniň bagt guşum, diýip, Gaýyl restorany öçürdi. Irden Gaýly Merjeniň ýatan hassahanasyna jaň etdi we özi üçin gowy habarlar aldy. Şol gije aýaly üç çagany, iki gyz we bir oglan dogrupdyr. Çagalar reanimasiýada. Olaryň ýagdaýyna agyr diýip baha berilýär. Merjen bilen entek düşnüksiz. Çagalary bolanda ol köp gan ýitiripdir. Şepaga duýasy gaýyla hassahana getirmeli zatlaryny sanamak isledi. Ýöne bular ony asla gyzyklandyrmaýardy. Bu bagtyň çüwmegi. Indi çaga goldawyny tölemeli däl bolsa gerek. Hawa, Aýlar jan. Wah, akyllyjam. Bu maksadyny çalt tamamlamak üçin Aýlar ähli peýdaly tanyşlyklaryny ulandy. Bu maksadyny çalt tamamlamak üçin Aýlar ähli peýdaly tanyşlyklaryny ulandy. Kazyýetde işleýän tanşynyň kömeginden peýdalanyp, Aýlar Gaýlyny Merjen bilen derrew nikadan aýyrdy. Şol wagt Merjen çagalarynyň diri galmagyny dileg edýärdi. Olaryň gaty gaýdyp ejiz dünýä inendiklerine we gowy netijäniň bolmagynyň ähtimallygynyň gaty azdygyna düşünýärdi. Ýöne ol gudrata umyt etmekden el çekmedi. Merjen özbaşdak düşeginden çykyp başlansoň, çagalarynyň ýatýan otagynyň golaýynda birnäçe sagatlap durup başlady. Ol çagalarynyň ýaşar diýen umydyny ýitirmedi. Dogrum başlanda onuň öýde däl-de, hassahanada bolandygy gowy zat. Bolmasa, çagalaryň diri galmagyna hiç hili mümkinçilik bolmazdy. Merjeniň eje bolanyna on gün geçdi. Lukman onuň ýanyna gelip, şu gün onuň hassahanadan çykarylýandygyny aýtdy. Elbetde, çagalar uzak wagtlap lukmanlaryň gözegçiliginde bolmaly bolarlar. Emma Merjen indi doly sagaldy. Lukman onuň çagalaryny görmäge islendik wagt gelip biljekdigini we olara süýt we zerur dermanlary getirip biljekdigini aýtdy. Bir söz bilen, enäni çagalary bilen hiç kim aýyrmaýar. Lukman Merjeni we bäbeklerini hakyky söweşijiler diýip atlandyrdy we iň erbet zatlaryň gutarandygyny aýtdy. Merjen ähli zatlaryny uly sumka ýygnady. Hassahananyň işgärlerine hemme zat üçin minnetdarlyk bildirdi. Hoşlaşyp taksi çagyrdy. Zenan Gaýly bilen duşuşygyň gutulgysyzdygyna gowy düşünýärdi. Ýöne indi oňa kän bir ähmiýet bermedi. Bu diňe peýdasyz ýük, ondan mümkin boldugyça çalt gutulmaly. Merjen taksi awtoulagynda oturyp, Gaýly bilen söhbetdeşligi barada jikme-jik pikir etdi. Gelin ondan jaýdan çykmagyny talap eder we zatlaryny ýygnamagy üçin üç sagatdan köp wagt bermez. Bu oňa zatlaryny ýygnap, oýnaşynyň ýanyna gitmek üçin ýeterlikdir. Ahyrsoňy, ol uzak wagtyň içinde ilkinji gezek öz öýünde rahat uklar. Hakykatda bolsa hemme zat aýalyň göz öňüne getirişi ýaly bolmady. Açar gapynyň gulpuna laýyk gelmedi. Merjen jaň düwmesini basdy we bir birnäçe minutdan gaýyly gapyny açdy. Ol ýalaňaç bedeniniň üstünden halat geýipdir, elinde bolsa çilim bardy. Merjen jaýa girmek isledi, ýöne onuň aýdany bolmady. Adamsy göwresi bilen gapynyň öňüni bentledi. Nirä barýaň, git bu ýerden! diýip, Gaýyl gaharly aýtdy. Merjen gaty ses bilen, Hiç zady bulaşdyraňokmy, bu meniň emlägim! diýdi. Gelin indi ozalky ýaly ynanjaň, sada gyz bolmak islemedi. Ol indi öňküsi ýaly däl, özüne ynamly we sowuk boldy. Gaýyly diňe şeýle gatnaşyga mynasypdy. Meniň jaýymdan çyk, sen bu ýerde keseki! Ýalňyşýarsyň, bu indi meniň jaýym! Ol erbet ýylgyrdy. Ene resminamalar, sen bu jaýy özüň maňa sowgat etdiň. Şonuň üçin bu meniň kanuny kwadrat metrlerim. Polisiýa jaň edip, başga biriniň çägine girýändigiňi aýtmazdan ozal çyk. Maňa möhüm we gyzykly zatlar garaşýar. Gapy gaty şyrkyldy bilen ýapyldy. Merjen gulaklaryna ynanyp bilmedi. Ol öýden çykyp, girelgäniň golaýynda duran agaç oturgyçda tükeniksiz ýadaw halda oturdy. Ýaş zenan gaty-gaty aglady. Ol indi diňe adamsyny däl, jaýyny hem ýitirdi. Elbetde, tutanýerli bolup ýapyşsaň, adalaty gazanyp bolar. Emma Merjeniň munuň üçin ne güýji, ne-de puly bardy. Çagalaryny eklemäge pul gerekdi. Emma ýaş enäniň ýaşajyk Ýeri-de ýokdy. Indi ol näme etjegini bilenokdy. Merjen hassahanadan alyp gaýdan goşlaryny alyp, iň ýakyn seýilgähe gitdi. Çaga dogranda uly gan ýitgisine sezewar bolandygy sebäpli ysgyndan düşüpdi. Onuň bir käse hoşboý ysly çaý içip, özüniň öýünde amatly düşeginde ýatasy gelýärdi. Emma indi onuň öýi ýokdy. Merjen seýilgähde ýerleşýän kiçijik köle tarap ýöräp, kölegede duran oturgyçda oturdy. Indi näme etmeli? Kömek üçin kime ýüz tutmaly? Munuň üçin zerur serişdeleri nireden almaly?

Birden Merjen kimdir biriniň oňa seredýändigini duýdy. Başyny galdyrdy. Töweregine göz aýlady we bir ýigidi gördi. Onuň uly gara gözleri we galyň gaşlary bolan ýakymly tegelek ýüzi bardy. Ýaňaklary azajyk gyzarypdyr. Gara saçlary gysga alnan, aşagynda ak futbolka görnüp duran gök köýnek geýipdir. Ýigit tanaýan ýaly bolup, ýaş aýala üns bilen seredýärdi. Merjen bu adama batyrgaýlyk bilen seretdi. Eger bir erbet zat isleýän bolsa, hany bir hereket edip görsün, nämeler görerkä? Ol adam Merjene kimdir birini ýada saldy. Ýöne kim, düşünmedi. Ýigit ýerinden turdy we kölüň daşynda gapysyndan aýlanyp gelip, ýaş aýalyň gapdalyndaky oturgyçda oturdy. Ötünç soraýaryn, siz Merjen dälmi? Zenan biperwaý baş atdy. Men Döwran Ilýasow. Sen meni tanamadyň öýdýän? Indi Zenan bu adamy ýada saldy. Döwran bilen bilelikde institutda parallel toparlarda okadylar. Bu akylly ýigitdi. Diplomyny alandan soň, ýigit daşary ýurtda gowy aýlykly iş tapyp, ýitip gidipdi. Salam, Döwran, diýip, Merjen jogap berdi. Saňa näme bolandygyny bilesim gelýär. Öňler sen mydama şadyýan we göwnaçykdyň, indi bolsa ýüzüňde ýylgyryş ýok. Bolýar, maňa nämeleriň bolandygyny aýdyp ber. Belki, saňa men kömek edip bilerin. Merjen birnäçe minutlap ikirjiňlenip oturdy. Öz meseleleri bilen ýigidi ýüklemek islemedi. Emma onuň bilen başga gürleşjek adam ýokdy. Merjen uludan demini aldy we düşen ýagdaýy barada aýdyp başlady. Zenan, Indi Döwran sypaýyçylyk bilen duýgudaşlyk edip gidip galar diýip pikir etdi. Kim beýleki adamlaryň problemalaryna mätäç, esasanam onuňky ýaly çylşyrymly? Şeýle-de bolsa ýigit hiç ýere gitmedi. Ol Merjeniň gapdalyna geçip oturdy. Soň bolsa barmaga ýeriniň bardygyny sorady. Ýok, diýip Merjen jogap berdi. Munuň bir çäresi tapylar, diýip Döwran ýaş zenana aç-açan seretdi. Hemme zat gowy bolar. Merjen hakykatdanam oňa ynanmak isledi. Ýigrimi minutdan soň olar bir kafede otyrdylar. Merjen günortanlyk naharyny açgözlük bilen iýýärdi. Döwran penjiräniň ýanynda biri bilen telefonda gürleşýärdi. Soňra stola gaýdyp gelip ol ýylgyrdy. we dostlarynyň gaýla emläk hukuklaryny almaga kömek eden namyssyz notariusy tapandygyny aýtdy. Olar notarius bilen geregi ýaly gürleşerler we öýländen soň jaýy tersine gaýtadan resmileşdirip alyp bolar. Bu kazyýete gitmekden has çalt bolar. Merjen Döwrana minnetdarlyk bilen ýylgyrdy. Soň bolsa, Şeýle täsirli tanyşlary nireden tapdyň? diýip sorady. Men dürli ýerlerde, şol sanda hukuk goraýjy edaralarda hem işledim. Şonuň üçin meňde soraglar bilen kim bilen habarlaşyp boljakdygyny bilýän adamlarym bar. Döwranyň wada berşi ýaly, günortan sagat on ýedi otuzda Merjen Döwran bilen notariusda Çary aga bilen duşuşýar. duşdular. Notarius hatda Merjeniň ýüzüne gönüläp seretmäge-de het edip bilmedi. Döwran, Ine resminamalaryň we jaýyň täze açarlary. Gaýlynyň zatlary indi ol ýerde ýok, köşeşip bilersiň. Dostlarym sen barýançaň onuň jaýy boşadandygyna göz ýetirerler. Seniň bu ýagşylygyňy nädip gaýtaryp bilerkäm? diýip, resminamalary we açarlary kabul edip, Merjen şatlykly sorady. Belki iň bolmanda meniň bilen öýde çaý içersiň? Garşylygym ýok, Döwran ýylgyrdy we onuň garaýşynda rahatlyk duýuldy. Belkem bu Merjeniň göwnüne bolan bolmagy mümkin. Iki kursdaş talyplyk ýyllaryny, mugallymlaryny we özara dostlaryny ýada salyp daň atýança gürleşdiler. Hyýallarynda şol aladasyz döwre baryp bile şatlandylar. Döwran talyplyk ýyllaryndan bäri Merjene aşykdygyny boýun aldy. Ýöne talyp wagtlary muny aýtmaga het edip bilmändi. Soň ol gowy iş teklibini alyp daşary ýurda gidipdi. Indi bolsa seni ýene-de ýitirmek islämok, diýip ýigit çynlakaýlyk bilen Merjeniň gözlerine seretdi. Irden ýaş zenana keselhanadan jaň edildi. Telefonyň ekranynda nireden jaň edilýänini gören Merjen gaty gorkdy. Ol çagalar hakda erbet habary eşitmekden gorkýardy. Birnäçe gezek jaň geldi. Emma Merjen telefony aljyrap hiç almady. Döwran telefony aýalyň elinden alyp jaňy kabul etdi we mikrofony basdy. Merjen olaryň aýtmak isleýän zatlaryny eşitdi. Doglan çagalaryň reanimasiýa bölüminiň müdiri rahat we mylaýym aýtdy, Salam, siziň üçin gowy habar bar. Ertir çagalaryňyzy idetmegiň ikinji basgançagyna geçireris. Merjeniň gözleri ýaşardy. Ol iň erbedine garaşýardy. Ýöne oňa şeýle gowy habar aýtdylar. Döwran oňa seredip ýylgyrman bilmedi. Merjen onuň bilen bilelikde neonatal reanimasiýa bölümine gitdi. Bäbejikler ejesi bilen indi çagalar hassahanasyna geçirildi. Döwran olar üçin iýmit, derman we çagalara gerekli zatlary getirdi. Ýaş aýal muňa diýseň begendi. Ozal bolup geçen zatlaryň hemmesi mümkin boldugyça çalt ýatdan çykarmak islenýän elhenç düýş ýalydy. Çagalar gowy iýmitlenýärdiler we çalt agram alýardylar. Merjeniň dogry möhletiniň ýetmändigine garamazdan, olar sagdynja ulalýardylar. Çagalar hassahanasynyň lukmanlary olarda näsazlyk tapmadylar. Merjen we bäbekler on gün keselhanada boldular. Döwran ýaş zenany haýran galdyrdy. Merjen hassahananyň howlusyna çykanda, köp reňkli şarlar asmana uçdy. Golaýda saklanan awtoulagdan çykan Döwran çagalaryň ikisini şepagat uýasyndan seresapsyzlyk bilen aldy-da, ulaga tarap ýöredi. Ulagyň öýüne däl-de, başga ugra barýanyny gören Merjen geň galyp Döwrana seretdi. Razy bolsaň, men sizi öz jaýyma eltmekçi. Ol ýerde men çagalara ýörite otag taýýarlap goýdum. Razy, diýip, bagtly aýal oňa jogap berdi. Bu Merjeniň durmuşynda iň owadan we iň tolgundyryjy pursat bolup galdy.